thawngpang pawl kha kanmah CCN kan theih caah khan atu a ra lai dingmi voi sawmsarihnak Indiana politi tuah dingmi Chin National Day ah lai paih World Paih Championship ni an tuah lai ti kha khuachung zong khan thawngpang kan theih pah cu ruang khan tutan i tonnak kha kan van aumi hna kha si cannak an pek ca zong na lawm ti kha van chim ka duh voikhat veve na tei cang

Khah ni la bak cang. Zoh an nuam he. Hetla Van Bawi kwa hetla Van Bawi khe chung chuan Van kwa ong ong kwa ka chung nge hei sei sei sei ele le khei sei sei sei ele le le khat Cun kan bia kan lut colh lai i nan mah lei nan i tim ko maw Etitak bifiang si maw? Se kan i tim ko February nithum kha kan i tim a ruang cu February nithum ah kan i paih dih khan keimah le mu keimah pumpak la rulian ceu kha February ni nga maw niruk maw maka kawlram ah va tlunpi laitlang ah kan hnulei kan chim cang bantukin ramdangmi hi auh an har ngai tikah a hlei in Kawlram kha cu auh khawh an si lo ca khan kanmah hrimhrim tu nih khan va tlun in va paihpi kha timh a si ca khan February ni thum he kan i pai lai i a dih le cangka khan kan dam ahcun Kawlram ah lanh i Laitlang ah va paihpi ding kha timhlamhnak kan ngei ko kan i pai ko lai paih kan tuah ko lai ṭha tein. Indianapolis maw nan tuah lai maw hmun dangdang ah maw khoika ah timi kha fiang deuh in. Sinaite kan i paihnak thopuai

hei ti ko sih step pathum in nan tuah i tutan ah hin te kha bantuk ngo si lai si lo si le ai thlengmi maw timi te si a thlengmi um chap kan chim tawn bang khan pawng zahnih le pawng za le sawmnga te hna an i paihmi te hna kha a zoh nuam tawn lo i atu hoina cu kan hnu le kan vun ṭhen bantuk in atu kan ṭhen chatmi cu za le sawm ruk tang midal weight an ti lai citi Za le sawmruk tang hi American chungin palekzak pathawng bak timi minung pariat a fawinak in credit ngeimi a qualify bakmi minung pariat kan thim hna i macucu champion ni cu ve lai i a taktak ahcun heavyweight nak hin boxing zong khin middleweight pawl hi a zoh an nuam deuh an reng deuh an cawlcang an thiamnak lawng in khun i tutan i za le sawmruk tang kan thimmi hna hi a zoh nuam taktak ding aa leklek taktakmi lawngte a thiam hmang kho ding lawngte an si a ngaih um taktak cucu kan chap cun zal sawmruk cung kha minung pariat ṭhiamṭhiam si lai i atu zal sawmruk tang bantuk khan hi bak hi bak timi kan thimmi hna American chungah min ngei bik a ṭhawng bik timi lawngte an si makha lawng kha kan chawnh dih cang hna confirm si dih cang a ke chia dihmi, a fiang dihmi bia kha si. Kan chap khawhmi cu zal a sawmruk tang a dang tein chalang sim khawhnak kha kan tuah cang lai tukum cun. I mah tikah anmah le an dirhmun cio, anmah le an pawngrawp cio in minthannak le ṭhawnnak le laksawng an hmu cang lai. Mah te cu kan chap khawhmi si tu tan ah.

a caan kha kan hngalh bantuk in maw sila zatlang paih in maw nan thawklam maw cucun zeilo khateh world paih championship khateh atu minung pahnih thok ton hei ti bantuk pawl kha mu atu kha ram thok in dongh tiang kha kha bantuk tete kha a tuan deuh ning sia khan cun chim kha hau liam lo cun tlawmpal pakhat khat na cheng nim sia khan cun maka han von nam an i von bet thluam a ko i kan hnulei kha thopuai thopaih kan tuahmi ah khan hun thawk ko sila ti keimah pumpak in kaa lunghmui ngai a ṭha ngai tiah ka ruahmi cu ngakchia tete in kan thawk khawh i American chungah kan tuah khawh bal lomi kan tuah i kan fale tete kum hra hrawng kum riat kum kuan an i paih tikah an nu le an pa nih than pek hna i ka zoh tikah mah hi kan palh ṭhannak a hrampi cu si ka ti. Atu ah Kawlram ah a chuak ciami kan fanau le lawng ka pai hna sehlaw, hika a chuakmi nih paih lo cun kum nga, kum ruk ah cun kha kan paih a dih lai. Hika i kan fale a chuakmi tete hrimhrim paihnak kan vun tuahpiak tik hna i an vun i paih tikah khan kan paih ah a ṭhannak a hrihhram taktak a si ti ti ka hmuh i cun kan fapa pakhat te hme hna nih panga vun ve tei ve tik i uh, a ning tein trophy a vun co ve te hrimhrim ah khan khave bantuk in a hawikom zong nih khan hmailei ah timhlamhnak an ngei cio lai i atu ka chawlehnak ah uh, ka pai kho ve cang ma tutan a khati a ka halmi hmanh an tam ngai cang hngakchia tete mu e, ka ti duhmi cu suimlam hlei nih bakbak in tutan hi kan hnulei kha pasarih tiang kan i pai i a dongh lei kha kan i nam deuh i a har deuh caah suimlam hlei hin paruk tiang babak kha kan hnulei rul ning tein kan i pai lai asinain mah rul he a dangmi pakhat te cu kan hnulei kha paung za le sawmruk tang lawng kan te atu cu si ti le lo minung minung hleiruk kan thim hna lomi paohpaoh kha cu an duh tik paoh an chuak kho zatlang ah kan um i kha kha aa thleng cun minung sullam paruk babak ah zatlang paih dih lai cun sullam paruk khan zaan le sawmruk tang kha singkhaw kha kan peh lai mah ni in zaan le sawmruk cung singkhaw a peh ve lai i mah ni cu world champion kha an i cuh ṭhan ṭhiamṭhiam ko lai cun tutan i zatlang zaan le sawmruk i a champion mi pa ni khan next kan i paih ṭhan tikah khan world champion a lut ṭhan ṭhiamṭhiam ko lai kannih cu an credit te kan zoh thluahmah lai tiin punghman in kan tuah zungzal lai i a kum fate kan tuah lai tikah mah ti kum ani nih tei ani nih tei mah cu rak timi tiang khi record khi chiah kan i zuam lai e a sining tein an record te kha zoh in hmailei zongah mi kan thim tik zongah za le sawm tuk cung za le sawm tuk tang kan thim hna zong an record lengmang kan kal lai cun atu tan i kan thim hna zong hi a liam cia record kha zeimawzat cu American chung i aa paimi hi uh, zakhat zakhat ka theih ti ning law ka palh hnga sinain zakhat a sawmkua cu ka theih ko tiah kaa ruah i uh, atu i kan thim in hna hna i a ṭhawng bikbik an si ko a thiam bik lawng te si ko kan chap khawhmi cu zal sawmbuk tang zuamcawk kan chap khawh tu tang kan pu van ceng mang kan hnulei interview zong khan nan rak hmuh cang lai biahalnak ah khan a rak ka muina van hmuh ṭhan i tu lio ah hin World Bike Championship ah hin te member in hi organization ah nai tel ve maw silo sila a leng lei in dah ti bantuk in a leng lei view in dah nai tel mi si timi te kha si advisor phun cu ka si nain member zong cu ka si ko an mah tluk tein zeipaoh zeipaoh ka tuan ve ko timi kha van chim ku duh Okay.
Mipi nih an interestmi cu laksawng kha si. Mipi sinah tu an chim awk hrami si maw? A si.
Hmm. Laksawng hi zatlang kha zatlang uh, champion an hmumi kha uh, dollar thong hnih le bel cun uh, tambik teimi kha dollar zanga le trophy mah cun pongzar le somruk tang momi ravoih kan ti la cu pa singkhawi pongzar le somruk tang i pakhatnak hmumi champion hmumi kha dollar thongthum thongthum bak dollar thongthum le taisawm mu mah cu pahnihnak hmumi kha dollar thongkhat le trophy mah cun za le som ruk cung za le som ruk cung kha champion hmumi kha dollar thong li bak dollar thong li bak le mah cun a belh cun pahnihnak hmumi kha dollar thongkhat le trophy si mah cun world champion kha cu kan theih cia bantuk in thonga bak champion kha cu thonga dollar thonga bak cun a pahnihnak kha cu pahnihnak ti tikah sungmi kan tila cu ani cu awmmi le sungmi lawng kan si ko i sungmi kan thong hnih si lai i mah ah hin a hlei in ai chapmi cu laksawng a hlei in kum dang ah tuah bal lomi ai chapmi cu tunai kan van chim lengmang mi bawngza le sawmruk tam laksawng te kha ai chap champion le pahnihnak ka te mah laksawng te kha in ai chap mi si cun vaya hika hin minung pakhat te a fangkul timi kha te mah kha cu pumhman si ko le a rak ra dingmi paw zong cu hika hin kan ni ai pai dingmi paw zong kha hika hin som cia di in si kan ni cu confirm cia di si ko a kal lak ah damlonak hei ti bantuk rian le pakhatkhat a um sual dah ti lo si ahcun kannih cu minung zong a pilot dingmi hleiruk kha confirm cia ding kan si ko ready bak kan si timi kha sim ka duh elo fiang ngai ah vai ah alok song kong tuan deuh nan simi kha vun pe ta ka duh kan thok a si lo maka kha alok song tam deuh kan du ko na atu ah a phun kip lok song he hei tuak lo lok song he paruk pasarih pariat nih an hmuh tikah ti anmah le an zawn khan cio in laksawng serpiak an si tikah minung pakhat lawng kha tampi kan kaiter khawh lonak kha si i kan paih a ṭhan ahcun maka kaiter te ding kha lam kan sialnak ceuceu lawng khi si rih ti khi vun chim vun fianter ka duh ta zahan lai ah khan laksawng kong si ca khan mu zahan lai ah khan nanmah world paih championships nih zahan ai pai mi vialte kha minung zeizat dah laksawng na pek hna timi kha. Sinaite kan i paihnak ah sullam hleihnih in kan thawk a hleihnih tiang chung bak cat lo kan i paihmi chungah khan zatlang kha sullam hleihnih in kan thawk lai kan ti nain intina le kan nih laimi theo cu hleihnih le sawmthum le pali in thlacamnak in Reverend Hrangren ni thla kan campi ah kan dom khawh i
pasarih tiang bak bak ah khan zatlang pei ah minung sawm nga le pariat an i pai i mi a tei mi papaw kha cu minung pakhat tei ah fangkul an pek hna tikah panga tei in um paruk tei in um pali tei in um i mi a tei mi paoh kha cu laksawng an co ko cu lawng hmanh si loin zuamcawh kha kum dang kan tuah khawh bal lomi kan ti lai cu zuamcawh minung hlei ruk ah khan minung pariat kha an awng i kuatra an phan ti maka kuatra kha kuatra i a phan mi paoh kha dollar zahnih zakhat ka pek ta quarter in simi ah a tangmi kha
tlang pina huap in laksawng a comi hi minung sawm thum in sawm li kar an si lai tiah ka ruah a cazin kha kan zoh lo caah fiang tein mah zat bak an si ti awk ka vun ti kho lo nak cu ma cu si si si si ma zong te akhan minung somnga le pariat tin ka sabab pui somnga le pui riat mu se pui somnga le pui riat zatlang a ne pai a minung kha somnga le pariat si lo an somnga zong si khomen pali panga te minung cha khan mu okay a pek ning kong chang tlawm al ti kan ban kal ta la a minung hlana Zahan lai ah khan tangkop nan pe hna lo. World Champion lawng tangkop nan pek hna tikah online in nu le pa kan pa le te chan a rak ka pai mi zong online in rak kan zoh ve sofa cung an rak to an rak zoh ve te kai bantuk pei cu kan thei bal lo an ti i vanchiat vanṭhat hna na cheu a kal Khakhate rem nan tim maw kha ding nan tuah ṭhan lai tu tanah ti kha. a si rim pai he kum thong hnih le kum ruk in hi ka hin kan nau pa ṭhabia kha pai kan rak thawk in kum khat hnu kum khat kan thlen lengmang a rul zong kan chap a zei paoh tu kum cu si doh si seh ti kha thil ṭha kan kawl ka ti lai cu i lai tlang bantukum duh paoh in caan kan ngei lo tikah a caan ummi chung a zinda kan tuah lai timi le a pai min lungtlin lai le a zohtu Lai miphun lungthin le timi kan kawl lengmang mi kha si i kan tuah bal lomi kha tukum ah zei le lawh hnga tiah zuamcawh chung te lawng kha kan tuah kha a dang paoh kan tuah hlei fawn lo zei da lawh tiah kan ṭhetnak hrimhrim ka si i kan i fiang bak ve mi cu a si kho lo a zohtu ca zongah a tlamtling hrimhrim lo a pai tu ca zongah an lungtling lo khakha cu hmai le zong a tuah hrimhrim ti lo ding cun ramdang karang e paih rak tuah cio mi zong le khakha cu rak tuah lem hlau thil ṭhalo kha cu a fiang ko e thil ṭha mi tete kan hmuh mi tu kha tuah cio ko hna si ti kha vun chim ko du khakha cu kan tuah ti lai lo zeicahtiah zeidah lo tiah kan ṭhes nak si makha cu i kan ṭhes nak a si a ṭha lo makha cu a pai mi ca he a zoh tu ca he a ṭha lo mi si kan tuah ti lai lo kha cu minute pahra e ani minute pasarih tiang ni tailo cun tlangkop kha phingphang i thut mak kha a pai tu zong lungtling a zoh tu ca hrim ah rem te i dek te hna khin ko a zoh paih kan zoh duhmi cu khas ko cu paih kan zoh duhmi taktak cu wang khen zin a tuah khen sut zin a teng timi long long khan ko kan zoh duhmi si so cu i ku se so mi te hna kha a zoh awk lo cu mu okay ma cha cu an zeidan thiamnak si timi kha a laknak ding ah khan tangkop minute pasarih ani tailo tangkop thlom a sang ko lai tu kun chu

Zahan nai kha a bialnak te chuak pahmi cu tangkop nan van pek lio hna khan maw nan van pek lio hna khan keimah nih video kha ka zoh ṭhan lo na khan micheu nih ai re dih lo in a lak ti si a cheu nih rifle a tum cang ko ṭung ti kha si Makhazawn te kha question pahnih kha Makhazawn te kha kemah hmuhnak ah tihin se kan paih rule he pehtlai ah a lut kanmah worldpaid championship nih pehtlak tla a kan bawmmi kha ṭha tein kan rule le kan paih ning kan chimh dih hnu hna ah kan tim hna tei le tei lo kong ah kanmah committee nih kan in telhpi hna lai lo khi zei ka ti lai buaibainak taktak um lo ahcun nanmah nih a ṭha bik khua khang u law nanmah nih tei nan pekmi cu kan pom ti kha anmah kha nawl kan pek hna i amah kan paih tlangtla pa pu Zung Hnin Thang zong kha Zung Hnin zong kha ma khakha zeitindah na ruah ka ti ka ka lawng lo a ti ka kutkut nih ka tlaih hna i ka ke zong ka ti tikah nan i ren i ma ti na kha ka dang ka ngei ti lo a ti rifri ka tummi kha nan i ready u ti nak si ko a ti. I a chimmi cu ka hlauh tikah bia ma ngai si tiah ka ruah. Pasal an i tlaih cun zeitindah a ka lak lai ready bak ding kha si ko. I kanmah nih khan an i ready ready lo tiang kha kan va hmuhpi hna lo i paihtlang tla kut cung a um i i mipi zong nih khan khakha cu an theithiam lai tiah ka ruah. Refree a tummi volunteer zong a refree a tum cun chuih bak tinak si ko cang i ti. i lentecelh paoh refree tum khan cun i ti ko cang u tinak kha si ko caah okay. ti khin ka ruat ke nih cun ka hmuh ning ah ti sia cu a caan ka te a caan hi minute sawmthum kan pek bak hna i an i tlai deuh an i la vui minute pakul le panga te khan vui sri ni la rua te ka ruah kai mai ka zoh khawh tok amu lak non ta tak ten Cun vui sarih an i la i an ngan tuk veve, an ṭhawn ve tikah an i tei kho lo. Runglian zong nih vangkhen zong an lak ko, thla kho lo, thachung her vui hnih a ngerh bak thlu kho lo. An i tei kho veve lo. Asinain mah le ah minute sawm thum le ah zeitik na kaih ding si lo. Hm. Cem a ruahnak ah

Kha tiang taktak kha cu kan vun ceih rih lo nain ceih rih lo okay i som cun kha cu a si ti lai lo bena bia tlawm deuh khomen te kau tlawm tlawm deuh khomen zeicatiah an i tlaih sawmi kha a zoh nuam lo mah kan ṭhawng tuk an pum ruar lo tuk ca khan kan hei zoh i kan uar tuk a si an i tlaih lengmang sawmi kha zoh nuam len lo okay ti sia cun a fiang ngai kau kha kong kha cu cucun atu tan ah khan Paih kan zohmi hna cu kha bantuk i a rul le zeilo kha cu zapi nih khan kan va tuah kho lo i te olnak cun paṭhawng ho dah ai pai lai timi kha makha si ko i paṭhawng kong kan van lut ta lai i zahan lai ah nanmah sinah title nan pekmi hna cu kan chim ti lai lo kan theih dih cangmi si i Paṭhawng hi atu lio hin nan khuamfaammi hna an maw? Cucun zahan nai i World Cup Championship i a sungmi uklingthang kha tutan ah hante a ra kho lai maw? Khoika hmun ah dah a rat khawh si ahcun khoika hmun ah dah a luh lai? Cun a ra kho la maw, ra kho lo? Cucun paṭhawng atu i world cup champions si nam minung pahnih kha mu atu ai pai le ding mi theih mi khan se ko tial cum thang le rung lian ceu an si ko i khan ha ka te confirm an si maw an mah le in men lo nak nam sual maw hei ti bantuk cu adang pathong kha zei tin dah nam ma kut cung an confirm kho mi ham maw mi pi ni khate khan ngai mi si cha khan si a vaya chun kho tok cho kan chon pa di ko ha e confirm cho kan confirm di ko sinain akal laka hika ram cu kan theih bantuk rianruannak ram si mu cun khondennak damlonak hi ti bantuk hna dah emergency hna kan neih dah ti lo ahcun minung cu confirm cu kan tuah ko kan confirm hna e kanai kan van chim bantuk in khan mi ralhawi pawl kha te singkho i zan sum rup tam pawl kha makha pakhatnak ai pai dingah kan pai ai dawh bak kan timi pai dawh taktak vakhen tha taktak mi Laltawng, cun Sui Chan, cun Ral Lian, Aung Aung kan ti lengmang mi kha, Ral Lian, cun Victor, cun Tluang Za Kherh, Tluang Za Kherh Pa Kherh dala si a paih ai duh taktak mi kha, Pa Kherh Tluang Za Kherh, cun Uk Lian Thang, cun Ngun Lian Uk, cun Cung Chin an si. Le mah ah hin nai tan kan kan kan tuahmi ah khan Uk Lian Thang le Ngun Lian Uk hi tambik tei veve mi kha Vic Thar uh, Vic Thar ka sorry uh, Vic Thar ka paruk tei veve mi kha an si emah paruk tei mi kha an si cun Cung Chin hi uh, nai tan ah ai pai lo mi kha si ani hi CYO i CYO hi Dallas CYO le champion pa kha se ani mi thar ramra som kho min se cun heavyweight ah hin ukling thang machun sang hlei thang van mom ram nuam thong lian tel uk Mangceu Lian, Biak Hmun Sang, mah an se. I tutan ni ai pai mi deuh lawng te khan se. Na van chim bantuk in Ugling Thang kha world champion ah a sungh tikah Ugling he ne pei a sungh tikah ni hi hlei avei ah heavy hue ah hong kir than. I a luan cia mi tuan deuh kan van chim i a luan cia mi a tial cung thang champion in a von tlak i thleirawk i a lut ṭhan bantuk a si ko a lut ṭhan lai mah hi amah nih tutan ni hi heavyweight cung i champion a ngah ṭhan si cun next world champion kha hi thleirawk chung a ho ho ho nih an si paw zong ah paih ṭhannak chance an nei e cu balte cu hika hin ukling thang zong ram nuam zong e susi tuah ve mi an si tikah a karlak ah minung hna an in hmuh khawh lo hi ti bantuk damlo hna an si hi ti bantuk dah ti lo si ahcun a kan dam ko a riantuantu ṭha tein hmuh khawh si ahcun an rak ra lai kan rak ra hrimhrim lai kan i lawm tuk an tian ma zong an i ngaih taktak lai paih cu hi ahhin kan pathawng pawl cu hi ni ahhin ai pai ding lawng tein si ko le nuam taktak in paih zoh ding la ai pai ding cu kan si ko le hi vial hi atu tiang i khunfa mi cun si le a karlak ah minung timi cu ai thleng kho i te thil zong cu ai thleng kho mi tete um cun a karlak ah caan zong ai thleng kho mi tete um caah a laimi tu ah fiangdoh zong in kan confirmnak kha mipi sinah van thanh khawh zong cu kan van i zuam te la tutiang i ai confirm cu mah an si
cun a donghnak lei ah hi bantukin CCN biaruahnak na kan ngaih i caan na kan pek caan a cungah nan cung kan i lawm atu World Paih Championship a thar in kan vun dirnak kong he pehtlai tawite vun chim le mipi sinah fianter ka duhmi te um a liam cia kong tampi va kal awk ṭha lem lo kan kal lem lai lo a ra dingmi tu cuan in kar hla hna si ti sawmnak bia vun chim ka duhmi cu pei cu phunphun le state kip in aa tuah thluahmah cang i a ṭha chin lengmang a thuk chin lengmang asinain kan tuah kel lengmang i tuah kha ṭhancho ah kannih cu kan hmu lo i atu bantuk pawng tete va ṭhen mu world paih championship te hna va tuah kha kan sining kan laimi nih kan herh ko tiah kan ruah ruangah atu i mah bantuk a ruatmi minung kha kan i sawm i kan tuahmi si. I North America zong cu hei ti ah an tuah i ṭha. Annih nih an i tinhmi cu pei hnung seh ti kha kan i paih ning te he a ning tein um seh ti kha si. Kannih cu kan paih hi ṭhang seh. thuk chinkau chinkal lengmang si ti kha kan pawl a si ve ceu a ram paih kha si cio cio ko mah ruang cun kai cu than ka duh tikah keimah pumpak mo keimah pumpak kong chim ning lo than chan thloma ka duh tikah aning ke zungzal le um kha cu pastor pakhat nih phung rak chimmi cu tangcheu ka on hnu cun tangcheu cu ka kai ti tung lo tang khat pei ka kai cang cu ti bantukin kan sining zungzal i si lengmang nak khan cun a thuk deuh a sang deuh a kau hlan lengmang kha i zuam hna u ti kha vun chim ka duh atu tan ah nan khuaruah zong har lai Indianapolis ah hmun hnih an tuan hek ni hnih an tuan hek tiah nan khuaruah zong har ngai lai a vui khat nak si nan khuaruah har ko lai si ko seh a poi lo hmai le cun du sa du sa thil cu a that ning a ra te lai zei thil poh a hram thok ka cu a tha cian ra lo i harnak vialte le paih kan thok ka hoi na kun chim ning lo in kip i ka len lawng selo pathong na kip a pai azan fatin ka rak leng na bia ka ro nu na kum hran hua cun pai pai chu nihin ni hi bantuk in laimi vialte nih zau ok tlak tiam an pai chu an um ko chu hei ti ko lo chu mu ram leng a atu world pai championship zong he pathian nih naite kan i pai bantuk in a kan umpi bantuk hna le a kan umpi ahcun tunu kum thum kum li ci hi nak a tampi in loksong ro kai lai aa pai mi hrimhrim an lungtling lai atu zong ah kan paihnak ah tudok khadok tiah lungthin na ngeimi cun ruahnak kan cheu nan ruahnak a ṭha mi lak khawh kan i zuam zungzal in zapi tein kan lai paih ṭhanter hna si ti kha vun song kan duh hna ruahnak ruahnak cheu khawh zungzal kan si nan duhmi nan si har min cun ra kan chawn u ra kan chim u maka kha kan i ruah hna lai i a ṭha bik in kan paih in a kan ṭhanter lai timi kha khuakhar hna si ti kha vun sawm kan duh hna tuzan a kan vorhmi a kan ngaimi nan vapi cung kan i lawm i a ra laimi caan zongah thazaang chuah chin lengmang hna si tiah sawm bu in ka bia ka donghter tampi nan cungah ka lawm